Hello, Citial Technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Tutan ah hika zawn i kan van hmuhmi Poco timi phone hi password An philh sual caah mahcu password on ning kan van zoh ṭhan hna lai. Hi bantuk phone neimi na si ve si si ahcun password na philh sual tikah atu bantuk hin rak tuah khawh ve si lai. Pakhatnak ah mah phone hi power kan off lai le cu kei cu power ka off cia cang caah maka power nan off lai. Nan off khawh in hikai power hmehnak le volume a thenhnak hi Voikhat hmei ah kan hmeh ṭi lai. A ca chuah hlan lo kan van hmeh lai. A van chuah bak khan power button ti kha kan van thlah lai i volume thatnak lawng khi thlah lo in kan hmeh peng lai. Kha ma khawh khan hitihin a ca hung chuak lai. Le hika tang te ah hin web data timi te khi um lai i Makha web data timi te kha hika cun i volume adinh nak hin tangah na van ṭhumh piak lai. Makha khan zan asi caah ka video hi fiang pah lo i ka ruat thiam lo. Hika hin power button te um lai i makha cun power button te hin na van hmeh piak lai. Amah hnuah khan a tangah khin web or data timi ah khin na van ṭhumh ṭhan lai i volume power button te khin na van hmehpiak ṭhan lai. Mah hnuah a tang confirm timi tiah khin kan van ṭhumhpiak ṭhan lai i Ok, ka hen power button kan van hmeh ṭhan lai. Maka khe zakhat tin tiang kan van lai a tling cang. Maka khan zeicahdah um kan ti cun back to meme nu timi a um i hika cun i power button ti kan van hmeh lai. Mah hnu khan a cungah khin reboot timi te a um i maka reboot timi te khe kan van hmeh piak ṭhan lai. Cun reboot system timi te khi kan van hmeh lai. Ka khan kan phone kha. a van i ong laimah ong tein. Le hi zawn ahhin sau pah hngah a hau ka zawn te ahhin kan pazut philhmi kha a van phoh lio si caah khan kan van hngah pah lai. Kha minute pahnih pathum tluk kan van hngah hnu ahkhan tete hin logo te hung chuak lai. MIZU ai timi hung chuak lai i tlawmpal kan van hngah rih lai. Ka MIZU ai timi ca hung chuah hnu khan tlawmpal kan van hngah i hitin hung chuak le hika zawn ahhin hniate piahmi te hi kan van hmehpiak ko lai. Hi zawn ahhin English United Kingdom timi ti khi kan van thim piak lai i kaa ti i hmia piahmi ti hi kan van hmeh piak lai. Cun kaa zawn ahhin choose your region kan umnak ram kha kan thim piak lai i kan cu Kawlram si caah. Myanmar kan van ti lai. Kan hnu ah khan Nek kan van hmeh lai. Le hi zawn ah hin kan van zah piak hnu ah Nek kan van hmeh lai. Cu ni ka cun cun Nek kan van hmeh ṭhan lai. A sen cun sakip timi te khi kan hmehpiak lai. Le mah hnuah hin cooker service kha accept an kan hal caah more, more cun accept an van hmeh lai. Le hi zawn ah hin cun screen lock na chia la maw ti caah skip hmet chung ko usihlaw. Tuzan ahhin location pawl kha ti khat um ko seh. Nek kan hmeh ṭhan lai, nek kan hmeh lai. Hi zawn ahhin chikkhat kan van hngah piak lai. Set-up complete ti ka zawn ahhin hmia te kan van hmeh lai. Ka zawn ah hin kawkar khonglok a ciah lomi cu hmaka setup complete hnu khan phone ah a hung chuak lai i zeihmanh tuah a hau ti la lo. Tuah a hau ti lo. Asinain ka zawn cun kawkar khonglok ciah caah khan hika zawn in setup phone te hi kan hmeh si ahcun a hramthok kir ṭhan la le hmaka kha tuah ning te kha zoh ṭhan hna lai. Kha set a phone timi a chuah hnu in hika hin a hramthawk kan kir ṭhan lai i hika zun ah uh, English United Kingdom timi te kan chiahmi khat chia loin English India kan van thlen lai i NEC kan van hmeh lai. Cuka khin India zong um cia cang i NEC kan van hmeh lai. Le hika zun ah hin hika zun te kan van zah piak lai i NEC kan van hmeh ṭhan lai. Laka zawn hi nek kan van hmeh ṭhan lai. Le hi zawn ahhin wifi peh a hau. Wifi na join lai ka cu ka join cia cang cah ka te khin ai peh cang i cunglei na van ṭhuan lai i hika zawn ah add network timi te khin na van hmeh lai. Le hika zawn ahhin caṭialnak te khi ti khin na van chiah piak lai i hika zawn i keyboard cuangmi tiin hika te i ai dehmi pali te umnak zawn te khin na hmeh lai. Kha na hmeh hnuah khan hika zawn ah more timi te khi um i more te khi kan van hmehpiak lai i hi zawn ah hin aa khoika dang colour te khika i mi palu te cuangmi te ah khin kan van kalpiak lai. Mah hnuah khan, umm, Ka zawn ah hin kan kut tein kan van hmeh piak lai. Ka ti na van hmeh bak khan aw ti khin chuak hika i sirnak logo te cuang te hi kan van hmeh piak lai. Mah hnu khan hika lei kap ah hin a hung chuak lai i hika zawn ah Google Search timi te hi kan van hmeh piak lai. Google Search na van hmeh hnu ah khan. Hikalei i deh thum te i dehmi te khi kan van hmehpiak lai. Mah hnuah hin time of service timi te khi kan van hmeh lai. Sinika hin welcome to Chrome timi te khong chuak lai i use without an a khongh timi te kan van hmeh chung lai. Hiti hin ca hong chuah hnuah khan hika tiah ai dehmi te hika zan te i dehmi te khe ka van sawhtermi te khe na van hmeh lai i zeidah kan hmeh piak lai kan ti si ahcun hika i Cockle Suds timi te hi kan van hmeh ṭhan lai. Hika Cockle Suds zawn ahhin kan ṭial dingmi cu V-N Room Bypass timi si lai. Ca ka van ṭial chih lai nan van hmuh ko lai. V-N R O M Liamrom Byway PASS bypass makhan an tha na van khoh piak lai i hika a cung cem ah hung lang ko he mete he na van hmeh piak lai. Hika zon ahhin hika zon ah setting timi te um i setting zawn te hin open te khi na van hmeh piak lai. Makhakan hi atu kan phone i a setting kha hung chuak lai. Tu set kan tuahmi phone hi Pocosi C55 model si. Le hi zawn hin khuat ah kan kal lai ti cun tanglei na van ṭhum lai i hika hin additional setting timi te hi na van hmeh piak lai. Mah hnu ah hin hika tanglei te ah hin second space timi te um i mi second space hi kan van hmeh piak lai. Hika hin turn on second space kan van hmeh piak lai. Chikkhat kan van hngah lai. Mah ka hnu khan ka zawn ah khin continuous timi te khi kan van hmeh peng lai. Hika zawn ah using a password timi zawn te khin siloin using a shortcut timi te khi kan van hmeh peng lai i continuous kan van hmeh lai. Mah hnu ah khan ka hin skip timi te khi kan van hmeh lai. Ka kan tlawmpal kan van hngah pek lai. Kan cu van rat nak ah ok. Kha si ahcun tutan ah Poco C55 model password an lok mi cu kan van on khawh cang. Sina timi zeihmanh na tong rih lai lo. Zeihmanh tong lo in ka zun ah hin restart kan van chiah piak ta lai. Hi ka zun power button le a volume thanhnak khan na van hmeh ṭi lai. voikhat hmeh an na hmeh ṭi lai aw. Mah hnu ah khan kaa cun reboot timi te kan van hmeh piak lai. Mah khan phone kha restart a van i chia lai i amah ning ti a van cang ṭhan lai. Restart ai chiah kha kan van hngak ta lai. Kha ka takhan a hung ceu i phone kha on khawh a si cang. Lei te zawn te hung chuah si cun aw law timte kan van hmeh piak lai. Chikkhat kan van hngah piak lai. Maka khan cun phone kha kan on khawh cang. Hi ti ning tihin rak tuah khawh ve si. Hi ka video dih tiang a zohtu nan dihlak cung lunglawmhnak tampi ka nei. Bye bye. Video dang kan tong ṭhan te hna lai.